and uh, Raila nongo nobed nochung' nobedie government yeah. so koyudo yore moro modonjo go e government yeah. an aparo nobed abeda kuro so I think our culture has contributed but Raila Odinga equally has uh, worked so hard to ensure ni oganda wa mar Luo remain together mm. so I think the issue mara jo South Nyanza gi Central Nyanza mm. is about region rather than the tribe yeah. there's no special tribe moro miluongo ni central nyanza kata ma south nyanza mm. so ng'ata ng'ata madwaro ni oyud advantage samoro push that wage mondo mi onen ka gima ni pogruok moro ni e kindwa ni jo central nyanza emosebedo ahinya
uriyo nade jokanyanam wadugo kendo e chenrowa mar magenga Kae wagoyo mbak Luo kaka en magwa mag culture obed mag siasa gimoro amora mamulo joluo. Kawuono an gi wuoyi mongirre ka, an gi okil Salim Odenyo, Jamwelo. Nang'o baba? Akwe.
Ing'e ni ng'ama ng'ama versatile, an ang'eyi ka watimo kodi art, dakika matin tiweyo art, aneni e e ng'ango madongo mag siasa, sani in okil, jogi kiayi, inya fulrenigi matin? Ng'ani iluonga ni Salim Odeny, ah, an okil ga ma loka. And chien kanyo bende asebedo ng'ama tudre gi weche mag siasa e pacho ka. Koro an wuod Bondo, but a practice kendo adak Nairobi. Udi imbo nyaka wach kamano jogi nyaka ng'e ni ja eh, imbo yeah, imbo imbo imbo usigu sub county kabisa nyomi wa sub county manyien koro udeny yes wadwa gomba kaka gi jokenya nam gi sa kaka inga molony e siasa uh, nitie mbaka mosebet ka ledhere eh, matindo tindo ma ineno kaka baba baba wa Raila Amolo Odinga eh, ji temo go mbaka ni ng'ama nyalo, nyalo kawo kare kaka luo uh, jatend joluo ng'ama ochoko joluo kaka Raila no mbakni ose ji oseluonge nying jaimbo wa ma Babu Owino ji oseluonge nying joma opogore opogore in inene nade Salim? Uh, of course ing'e ni wach mar uh, succession politics ma luo nyanza Yes.
Achiel en ni piny owacho nigi interest e wach mar succession politics mar Luo. Gisebedo go right from the beginning kata kapod Jaramogi ne ngima ni ere kaka ginyalo infiltrate mondo mi ong'e ni ng'ano ma koro dhi bedo ruodh Joluo. But Joluo being uh, nilots, Uh, among Nilots, uh, leadership emerge. Leadership ok en gima inyalo predict. Bende ok inyal uh, chako poro ni kia ng'ane ma biro bedo ka, kia ng'ane ma biro bedo kama nade. Mm. Ajawaje ga ni wach mbak tero go ka dichwo pod ngima. Yes. Ya koro kata inyalo lidhori matin iwuo gi dhako maber ni chieng' moro kowadu oleng'o lewe ni nyalo kawe. But kata gi mago duto pod ka wuon dichwo tho pod uh, eka ibro decide ni ng'ama nadi makawo kanyo and adwa ni par ni raila emerged nobody elected raila if it was about election uh, election did not uh, produce raila election produced somebody else kata ka wajumbe maluo nogo kura kiyiero ng'ama kawo kar jaramogi yiero motimre motwere matimata kisomo bug fibiasio to wuoye raila noa gi kura adek the other competitor mare noa gi kura turi moyombo but still Raila o emerge so it means ni in the leadership mar Luo ok en gima inyalo predict ni kia ng'ane biro bedo kia kama kama kata ng'ane onego kaw kom jakom en gima biro timore naturally ka jakom obedo ni onge sani kapod entie it becomes very difficult to discuss it very very difficult kech kata ng'ama idwa ni mondo okaw kare no ok nya tokore tawo malando ne en modwa kawo kare he can't speak that openly mm -hmm. en ana gima ji lieka lieka mana kaka ne gichako lieko you remember the last rally ma jaramogo timo babonditi mm -hmm. there were several questions mar ni jaduong' ka kore dhi tiwe wage ng'a mm -hmm. and even them, him he left them with confusion at one point he said ni ma ng'o norengo ma ng'o orengo Donge adwokou? And people thought ni nowacho nigi ni James Orengo. And then after that kosewuoyo motiego to wacho ni paruru nyathi punda ok dong' chien. Eka jodongo paro ni no, nyathi punda to kendo ok en Orengo. Mm. It means no wuoyo kendo kuom Raila. Mm. So he left people gazing ma bang' thone a lot of things happened but then Raila emerged. Mm. Nikech kata king'iyo gi chik Luo, mm. Raila shouldn't have been the leader. Nikech oburu nitie kaja kaka wuoyi maduong'. Mm. Yes. But then you see ok en gima oluwo kata line moro moriere tir ma diwach ni ng'ane kowuok to ng'ane dhi kawo. Mm. Because ordinarily wuoyi maduong' nonego take over after Jaramogi. But Raila emerged as a leader. So I believe ni somebody will emerge

To towards wooing Jaluo ir Miguna nikech Jaluo ng'ama ohero chir kendo ohero ng'ama jachir. And Miguna was speaking with a lot of cheer and boldness. So that was equally meant to entice ji ire. Ang'eyo ni there is also another caliber mar ne the youth, joma rowere. Mm. E, kanye kama Babu Owino gini donje kaachiel gi joma moko. That approach bende is there, but ang'eyo ni even the government is interested in terms of uh, ng'ano ma take over as the leader mar Jaluo. En gima ok nyal wach openly but uh, it's something of interest ke jaluo ni oganda momakre ma kanyakla ma kiyudogi to iyudo blok malach. Yes, mano kele e penjo moro. Joluo jo momakre kanyakla to makrokwa uh, wajabiyo Raila Odinga credit ahinya baba e makrokwa. Iparo ni e view ni in iwuon be wan gi ng'at ma bro riwowa kaka raila oriwowaga ni koso iparo ni wanya pogre Uh, I, I- I think uh, i- i- it's not just about uh, Raila. It's also about our culture. yes Kaka Joluo.
Uh, kichako gi Luo mar LWO. Luo. Eka wabire Luo. Tiende ni wan joma luwo gimoro. We have a belief we have kitwa gi timbewa mwaluwo that brings us together nitie kaka wabiro kanyakla kata joma ok dwa Raila mhm. nitie joma Raila noto kodwa but ka nitie gima timore mar joluo mm. tineno ka giriwore samoro ohero Gor Mahia yes. E, mano koro make makata Raila to kodwa mm -hmm. to Gor Mahia to nyalo siro nyineno CS Owalo mm -hmm. chien kanyo ka Raila opingo but gor mahia to otudorego mm. wachana mae to team wa madala ma nyaka waser so aparo ni being culture wa mar joluo kelo wa together of course raila has also contributed towards uh, neno ni wadong' kaka oganda wamakore but it also has something to do with our culture ni wadwaro ni mondo mi wa move together kaka ne wawuok mm. kwa luwo river nile kwa biro kanyakla pok wapogore wanyalo difa e paro emomiyo ineno ka wan gi ngeche moko kaka ni kwero ruoth ok moni dhi ka ruoth mm. which means the internal democracy mar jaluo ni ruoth nyalo bedo kanyo to difa gi ruoth but still that does not make you enemy mm. kiny ok tami ka ng'ato kiny gi lweny gi ng'ato you still walk to ir ruodhno tidhi donjo ni an gi wach moro gi robin but ruoth ok bi paro ni nyikwere nyoro yes. he will give you justice yeah. yeah so that is our culture ne we, we may differ on a number of things kaka sani kata ng'e ni luo nyanza ka nitie joma wacho one term nitie joma wacho two term nitie joma nitie joma wacho gik mopogore opogore no term ji wacho gik mopogore opogore but kobire wachwa mar culture mar jokanyanam to we come together mm. and kata kodwa wacho one term ne ok onyal wacho kama jatendwa nitie ne Raila Amolo Odinga ne wuoyo gi ji ndo bende oting'o bade nowacho ni one term mando ok onyal wacho kanyo mm. kata odoko nofile gi e chunye so I think our culture has contributed But Raila Odinga equally has uh, worked so hard to ensure ni oganda wa mar Luo remain together. Like you remember ni ka ochako bedo uh, ogaye marwa to otimo very fast mondo revive gima iluongo ni ker mar Luo. Yes. E the Luo Council of Elders. Mm. Ma be ne chal ga gima dede miya bang'a tho mar Jaramogi. Mm. But he worked very hard to bring it together mondo mi oganda wa gi culture wa kik mondo lal. So I believe ni ka nitie ng'ama bro take over from Raila. Mm. mm. it will behoove upon him mm. the culture will demand mm. ni nyaka o work very hard to bring the luos together of course kata ng'ama nong'en raila nyalo bring joluo because raila in his youthful ages nong'ama achach kabisa yeah, yeah. nong'ama chach you never thought ni nobro bedo ng'ama diriw ji mm. kata ng'ama ditel ni ji yo man kare mm -hmm. but you see ka eh, duong' osemeloe maduong' olose mobedo a statesman mobedo gaye makare mobedo ng'ama nyalo riwo wiji kanyakla so i think whoever comes in even after him then would uh, ensure that uh, gik moko timore kare and uh, joluo remain together mm. because that's our goal mm. kata wakel mnanga if we don't remain together as a people then we cannot uh, bargain ndio gendini mamoko mineno kata mna mabatho kata toko dera ka ji oke ka chieth winy mm. ma ng'ani wacho koni ng'ani wacho koni ng'ani wacho koni iyudo ka gin oganda achiel gin gi party leaders turi yes. ng'ato nan party leader ng'ato nan party leader ok idhi kamano so they admire bedo ni wan together kaka joluo so that's our asset number one mm. so that whoever comes in mm. nyaka ne ni mano o remain mondo okonywa kaka oganda eh, kar pogruok kanyo ineno kaka joluo wan gi wan gi south nyanza gi central nyanza waluongo joka ni joloka Gibe giluongo ni jaloka. Ngeche nam upogowa. To politically, nitie pogruok moro e kind jo central gi south ma en gima ok wache ga malo but iwache matin ka so ka somo history matin iwacho ni nochakre e, kinde mboya ka jo south nyanza neno ni wanyonogi jo, jo central nyazo nyonogi to en gima en, en, en, en lweny moro mantiga ka piny piny to iparo ni en gima en gima tend kingpin mar Raila Odinga momake to en gima kapo ni dobed adier naneno kata adier e kidero ji ne gin siasa siasa oyie ni wacho ji mang'eny ji ne wacho ni ni Raila chwanyre gi kidero nikech gidwa neno ni kidero ema dwa wuok kocha to ok dwa iparo ni ka baba owuok sani be Gini nya pogo Central gi South Nyanza mondo gibed gi leader gi wabed gi leader. Of course you see the politics mar regionalism and politics mosebedo ga e oganda ka oganda not only Joluo. Mm. Kata Kikuyu you remember some time kane Kenyatta ne ker. Mm. There used to be a saying ni, ni loch ok bi kalo River Chania. Yeah. Ne mondo dhi loka cha. Makane Kibaki obedo ker nobwogo oganda mamoko to gite gina gina Kikuyu. Mm. So magi are not tribes, they are just region. Ni jomoko ni South Nyanza, Jomoko ni central nyanza gin gik mag administration ni ipogou kamano kia ng'ane ni koni ng'ane ni koni but king'iyowa maber wan awana oganda achiel wan awana oganda achiel joma iyudo central nyanza koni ema iyudo south nyanza and ineno uh, king'iyo kata alego ibo neno ka alego alego nie counties ang'wen gi te Yes. Eh, ibiro yude kisumo ka Malewi kara tenge bro ka jalego ni ania kanyo bro yude Siaya mm. bro yude Homa Bay mm. eh, eh, joka uh, jok, jok, jokomenya ni kanyo mm. ginyalo luongore ga different name to gina gina kanyo mm. mm. ibro yudo gi Alego e Awendo kacha kiyudo ka jalego ni ania kanyo mm. kata jo game mm. iyudo gi Siaya Kisumo ka iyudo gi Rae ka mm. kar gi my senior professor Jenda Rae kanyo mm. ibro yudo gi Homa Bay kar gi Kidero mm. kendo ichak iyudo gi Stella piny kucha e Uriri kar gi Mama Ida kucha so yudo ka gin joma oke across the four counties mag luo nyanza so gige mag south nyanza central nyanza I think gina gina gik region but jaluo to en jaluo and uh, emomiyo wan gi ker achiel but ang'eyo ni there have been attempts emomiyo nyisi ni even the state mabiro sirikal moro amora mabiro uh, tem ahinya the government that comes mm. tem ahinya mondo mi jaluo mondo otem pogore e, mondo ni kia ng'ane ja kama kama kia ng'ane ja kama kama but ji te gin joluo mm. so that ng'ata ng'ata ma jaluo ma oyudo teku moro mar telo nyaka one notiyo ni joluo wetene mondo joluo winj maber yeah. like ok ne ka sani koro uh, gik mang'eny iyudo ka moko ni south nyanza moko ni central nyanza koni but gin gi joluo Eh, nyaka ne uh, gine ne ja, uh, jagoro mongirore mar migawo mar arita Hezekia Oyugi mm. ne nindi pok nye wabedo gi lemo ma kamano to kineno kochako limo wa kendo to chako limo mana gi South Nyanza ira uh, uh Dr. Raymond Omolo ma, ma be pod wuod Luo ka ok odewo ni South Nyanza kata Central Nyanza and therefore oteku neno nyaka oneno otiyo ni ji duto ma ok idewo ni ma Central Nyanza kata South Nyanza yeah. the same to kata ng'ama jatend migawo mar omenda mm. uh, Mbadi nyako ne notiyo ni ji duto so the issue mar South Nyanza or Central Nyanza wan gi wede waku onge ng'ama ni Central Nyanza ka kae mene ji odare mm. ji nowuok Imbo Got Ramogi to ka ji owuok Got Ramogi eka ji odispas ma ji oke kabisa koro onge ng'ama diwach ni South Nyanza kucha mano ok okalo ka mm. mano ne doa ne donj Kenya ka nade mm. ji duto man South Nyanza ka nokalo ka eka ji koro chako ke ka ji dhi kwene ma ji dhiye omiyo ng'ato ka ng'ato man South Nyanza nigi watne moro Central Nyanza koni ma ok okendrego ma kichopo kata irango ka ineno ka jomoko wacho na wan joka gan mm, kichopo e alego ka gin joka kan e kichopo kindu ka duiro ka jomoko ni joka nam kidhi majimbo gota gulu giluongo ni joka lam they are just the same people mm. so gin joma bende ok kendre kamano kamano kidhi kamoro kendo oyugis ka yudo ni joka oyugi to gina gina joka dimo ma bende neno ka ma ok ginyal nyuomore kendo odhe oyugisgo mm. koro gin dhot moro kanyo ei kadongo kanyo gi oyugis kanyo to gin agina the same people mm. so i think the issue mara jo south nyanza gi central nyanza mm. is about region rather than the tribe yeah. there is no special tribe moro miluongo ni central nyanza kata ma south nyanza mm. so ng'ata ng'ata madwaro ni oyud advantage samoro push that wage mondo mi onen ka gima ni pogruok moro ni e kindwa ni jo Central Nyanza ema osebedo ahinya. Mm. Koro jo Central Nyanza nade? Ka Raila ni ka Raila en jasako jakowak. Mm. To jokowak nochuo South Nyanza kucho modhi nyaka Tanzania midonj Tarime mm. ka jokowak ni ania kuro. So you cannot separate jakowak. Kidonjo kata Goma waka, Goma ni imbo kanyo. To cha Goma kar Gwadero sawa cha Migori, mm. jowa Goma ni kanyo momako piny modonjo nyaka Tanganyika. So I think en ng'ama dwa ni mondo kaw loch e yor miganga ema dwaro ni mondo opog ji nikia to kuchako pogruok kama to ubiro pogore apoga uduto mm. kata Kisumo biro pogore gi Siaya ni ng'ani ok nyon kama ja Siaya ok nyon biwinjo ka mago wachre kata Kisumo ka yes. kia noluoreru hey, eh, kia joma otimo nadi hey. Eh. ni tang' toko pande ni hey, eh, so kuchako pogru to pogru apoga kamano hey. Mm. ma kendo kuchako we usia kendo be nyaka yud kendo ka ji pogore kendo kanyo so ng'ata ng'ata ma dwaro ni mondo segregate ji will do that nyaka odong' kende ng'ata achiel So our asset kaka nawacho ni en uh, in unity. Mm. Wariwre whoever comes on board kaka Rael osebedo kodwa, Jaramogi nobedo kodwa. Uh, uh, we have strength in that unity. Mm. Mm.
Okay. Uh, ngechi wuoye luo luo king luo luo elders. An gi penjo moko ewi luo elders. Kochakre gi an Odongo Robi. inya bet gi gi, gi lony moro ni aneno diere miyiero ga luo elders en ga competition moro ma ma stiff en gima okelo ga liet liet ma dhano lawre luo elder sani wan gi jaduong' odungi randa iparo ni kidhi kidhi korwa osieko e tie nam kucha be yudo ng'at ma ywa rimba kucha effect mar eh, luo elder no bedo gi luo council no to eh, common jaluo okonyo ja common jaluo gano of course uh, uh, ok en adiera ni sama iyiero ker mar luo mm. ni to competition onego bedie yes. actually yiero mar ker mar luo should never be competitive yes. as I told you from the beginning ni in Luo culture a leader emerges. Yes. A leader ok en ng'ama iyiero ni ji piem ji dhirore kata ng'ato dhiro go kwadgi en ng'ama emerge. Mm. Wach mar uh, ker milaro gi teko mang'eny ni aparo ni ochakore ndalo riaga yes. e kiduogo chien koni yeah. before that uh, ker ok nen gima ne jilar mm -hmm. it was through consensus mm. jodongo bedo penjo gi yiere ni ah, wuon ng'ani makoro iromo Ah, wuon ng'ane bende wasetare kodi kaka ming'a ka ng'ane onindo koro in ema mondo ikawo mm. so that becomes very easy samoro neno ka giwacho ni ng'ane lu ng'ane so that in the event ni ng'ane onge koro in mibedo kaka ker mm. but koro this cut throat competition to nyocha ko bira chien kae sama nye ji koro neno ni luo council of elder no kendo bende inyalo tigo e negotiation mag politics yeah. e koro inyalo luongi ni ng'ato dwa bedo ker kucha ten jokuyu mm. to dwa nodonj kuomwa ka yeah. to gima odonjogo ni luo council of elders and that's the distinction ma jowa pok opogo mm. Raila is not Ker mar Luo. Exactly. Eh, Raila is not in Luo Council of Elders. Mm. Raila en ogaye marwa mm. kaka joluo. Mm. En, um, en uh, jatendwa mar siasa mm. and uh, odong' e tendwa mar siasa kanyo. And sama nanyisi yiero motimre ma Phoebe Asiyo ndike mm. motim ma giyudo kura ka gichung' gi uh, gavana masani James Orengo mm. ma giyudo kura chiegni ma, marom taeto bang'e kinwoyo to koro uh, James oyudo kura mathoth mm. e yierono uh, Raila koyudo kura adek to Phoebe Asiyo ndiko ni kuom kura adego en kuche ne achiel kuom kura manogo ni Raila because oparo gima Jaramogi nonyise ni nyathini awe lwetu but en gi teko en gi were mar telo mm. but he needs guidance mm. so mae makarela e maj go kowuok kanyo to wacho ni nyaka nene jatend luo ok nyal yier gi wajumbe moyier ke joma nego kura kucha ne wajumbe moyier go mbulu owacho jatend luo en ng'ama iwiro go gi ker mar luo mm. jodong luo ema bedo piny so you are asking ni ere impact ma ma jodong luogo nigo kodwa of course jodongo mabede council of elders nitie all over ok gin uh, ni, ni en mana odong' gi randa kende they're all over E, nitie man Imbo, nitie man Sakwa, nitie man Alego. E piny ka piny nitie South Nyanza kuja gi nitie nyaka Migori. So that gin number one gichiwonwa direction mar culture kaka oganda wa onego ran, gik monego timore kata kaka oganda wa onego ta. Emomiyo kata penjo mineno michakogo mar ni should Raila happen not to be there what happens mm. then we will revert back to Luo Council of Elders yes. mondo miwa direction mm. how do we move post Raila mm. should that uh, be uh, uh, uh the event ere kaka wa move beyond there nikech how did we move beyond Jaramogi mm. it took the Luo Council of Elders to give us direction ni mae kama onego wachom ka wabunge to osewacho ni gin giyiero ng'ama telo nigi mm. but then the Luo Council of Elders said no there's a direction monego wakaw so impact gi ng'ama ni mwalo nyamonye man kure biro winjo impact gi thuru sama koro gimiyowa direction how we move post jatendwa mantie sani yes. and then impact gi machielo is also to be a depository mar the cultural beliefs to kod gigewa luo kitwa gi timbewa mm. gine ma gin kanyo mm. gine ma ging'adonwa rieko gine ma ginyalo wacho ni ma onego bed kama ma onego bed kama the third thing ma ginyalo timo en uh, kelo thek nikech samoro neno ka jotendwa nyalo bedo mopogore opogore ma kaka michako go mar mboya gi ng'ama chielo ji nyalo pogore idea ma dhano dhawo jowa ma jotelo ma josiasa gi joma nigi teko kende mar kelogi together mondo okel kue en that Luo Council of Elders kofwenyo ni magi joluo duto and then they say ni abeduru piny onge gima ularru ne mondo ukel kue mm. kech samoro ji larore e telo inya yudo kaka lweny manya timore sia mar gavana gi deputy gavana to kata Homa Bay ok oborgo ineno ka ok gin gi modhruok moro mm. maber e kind gavana gi deputy gavana po nono Kisumu gi Migori ema wach ma kamano pod ok omuochi so ng'ama nyalo donje very fast mondo okel kwe en uh, the luo council of elder kech kong'iyo ni magi te gin jotelo moyier gombulu to gin joluo nyadi mang'eny gijathoro en raila mondo mi okam in as a political leader but uh, in the event raila ok okam in the, the m- better placed uh, entity manyalo kelo kwe e kind jotelo is that council of elders mondo oketgi piny mondo ogagi ni bwana indog chien kata kae tim kama kata kae tim kama and that becomes an impact ni jowa mm -hmm. and then finally about the culture ineno ka gitimoga the piny luo mm -hmm. e piny luo no just to remind us of kama wa ae oganda wa historia wa and kanyo is an era ma the council of elders take play a lead role ka gidhi go tramogi they play a lead role no oganda wa mondo oganda wa par kamwae gi kamwachomo to joma ne council of elders ichulogi Mm, ok nya chulgi en Ng'ama- volunteer ng'ama nya chulgi nichoko ka pesa michulogo jogi ok yo milare go cha mapenje ka to gini ka onge alot moro e toke ka tilare kama na nang'isi ni lero no biro gora chien ka yes sama koro ineno ka uh, albashir ng'ane bashir luongo ji to ng'ane ng'acha ni luongo ja libya cha jalibu ngani Eh, Gaddafi.
Eh, Gaddafi koro luongo ker mag eh, riwruoge mag ogandagi ma ng'ane giri dhi riago ogalo gini jodhi Libya. Mm. Koro gini kare en gima opoto. En gi bathe moro ma kabedo keny mar luo. Eh. To kata kok ochula ka, to en gi thuoke moro ma nyalo yudo go gira moro. Eh. And even internally here, nitie kaka gi engage. Eh, nitie kaka gi engage ni ka ng'ato ka ng'ato dwaro kata nobed kaka koro ker mantie sani onyalo luongo romo mar ker mag ogendnigo Eh. eh, to nitie kaka ibudho kodgi maber mibe kiduogo dala randiuni opong' Oseyi gi Eh, gimoro. se gimoro nikech ong'e ni in ema ibiro wacho wach moganda ni nyalo luwo Nyalo winjo. yes Yes.
Koro Salim wada duogo mana e siasa ka. Siasa ni to ng'e ne pigi. Koro siasa ma kawuono, siasa migo sani, mm. siasa mar two term. Wan gi two term gi wan broad based government. Broad, broad based government aparo ni uh, kian taneno ka en ene gima osemiyo oba Raila gi kite ma pok nobayega go. Jomoko feel ni ondhogowa odog, odog kuom jok mane onego jowa. Jomoko feel ni bet ne kanyo bosekonyowa. in ineno broad based government nade en gima onego wabedie to ka en gima rach to ang'o monego wawuog kose walos gigo ka wan e iye Ogine gimomiyo Raila nochung' en mondo olos sirikal ok mm. mondo obed opposition. Mm-hmm. Nochunga mondo olos sirikal mondo obed ker. Obed ker. E whichever way obedi e sirikal. Mm. So ka bedo wa e sirikal ne ok onyalore gi e seche ka. Mm. Taparo ni en ah, ng'ama pache rach magombo ni Raila mondo obedi opposition. mm. this opposition politics be wasetime gi minga ndi yeah. eh, wasetime right from 92 ka wan opposition politics and that's why Raila is coming up with a brand moro mar politics mar ne which of course is the democracy ni ji dhi e piem to ka ji osedhi e piem ng'ama oyombo form government ji duto bedo e government mm. because onge tiende mondo jaluo wach ni opposition jaluo ok nochung' Mm. Raila mno chung. Mm. Jaluo en jago kura and you can never tell jaluo mno gocho ni Ruto gima ok ogocho ni. So ok onyal separate jaluo. Mm. Jaluo kaka oganda ni ja opposition to kura moko no yote luo ka. Dong en adi ni nok ni gocho ni tan na gocho ni. So oga ngamo nego bedi opposition en ngama no chung no. Mm. Me a en Raila Molo Odinga. ema onego bed ni opposition mm. but even the politics mar opposition ne wase ae kane wachenjo katiba ma katiba koro wach wach mar majority gi minority mm. katiba ok anticipate ni nitie ng'ama onego bed ni opposition opposition to who mm. onego bed ni wan gi majority gi minority matiende ni president nyalo bedo president to chama ne en minority mm. e bunge E, to chama man gi majority e bunge ok oloso presidency mano nyalore mm. e, ok koro kinyal luongo chama ma majority e bunge no opposition mm. en opposition to nikech en ema en majority kucho en ema form the government within parliament yeah. e, to ker moyier to form government in that executive mm. kamano kamano nikech mago gin bad uh, migepe mag piny owacho mm. so an aparo ni ng'ama paro ni Raila onego obedi opposition ok par maber mm -hmm. and ok odwar nwa ber mm. even the argument mar ni nondhogowa nodog oriwre gi joma onegowa what are they discussing gi joma onegowa gi one of the things ma gi discuss en uh, kaka inyalo chiw kony ni anyuola gi familia mag jogo manorito ngimagi e ng'anyo ma pacho ka obed kisumo obed nairobi obed mombasa e bombewagi joma nowito ngimagi so ng'ama ok dwar mano to ne dwaro nang'o mondo koro kik owuo gi sirikal mondo ang'o motimre nikech joga to osetho wedha owuoyo gi sirikal oroko owuo kodgi joka osetho and kok owuo gi sirikal onge gima itimo ni familia mag joka mm. but kowuoyo gi sirikal to keto demand ni jogo manowito ngimagi e yo mok ni kare sirikal nyaka chul fidia i think which one could be better donge kowuoyo gi sirikal monyisogi ni waketo condition waketo pier sirikal tago mm. ni nyaka make sure ni jogo mane onegi jowa mane owito ngimagi e ng'anyo ochul familia gi fidia mondo mi giyud kaka gidhiro ngimagi mbele mm. mano diberie maber moloyo wacha nana timo tama nani opposition to joma otho ka botho athoya adini opposition ok giduogi and uh, Raila nangono be nochung' nobedi e government yeah. so koyudo yore moro modonjo go e government mm. anaparo nobeda bida kuro